بە ناوی خوا وانەی بیست و هەشت بەڕێزان لەم وانەیەش بەشی سێم لە مادەی سەربار ئەدشناڵ مەتریال باسەکەین ئەمە لەوانەیە ڕابردوو باسی پێنج جۆر لە مادەی سەربارمان کرد ئێستاش لەم وانەیە هەوڵەدەین باسی جۆرەکانی تری مادەی سەربار بکەین یەکێ لەو جۆرانە واتەر پروف ئادمیکسچەرە واتە ئەوەی کە ناهێڵێ ئاو گوزەر کات پیادا بۆ سەرەوە ئەنی ڕێگەی لە دیاردەی ملولە کێشی ئاوە گرێت مازانین کە ئاو لە هەر شوێنێکا بوو بە دیاردەی ملولە کێشی توانای هەیە سەرکەوێتە سەرەوە یا بەلایەکا بڕات بەڵام بەم مادەیە ئەمە ئەتوانین بەم مادە سەربارە ئەو ڕێگەی لێ بگرین ئەنی یەکێک لە براندە هەرە کۆنەکانی ئەم جۆرە مادەیە مادەی سەربار پودلۆ بوو کە لە کوردستان و عێراقا بووە بە پادلۆ یا بادلۆ ئەنی ئێستش والی هاتۆ ئەو ئاوێتەیە کاتی خۆی وەکو زۆر زاراوەی تر بەکار دێت ئێستاکەە کە دەڵێت بابلۆ یەکسەر ئەو بڵێن خیال بۆ واچێت کە بابلۆ مەبەستی ئەو چینە ئەو بەشەیەکەوە ئەکەوێتە نێوان بناغەکە و یان تەمەڵەکە و لەگەڵ بەشی سەرەوەی دیوارەکەی سەرەوە لێرە چینێک دروست دەکرێت دە سانتیمەتر عادەتەن دە سانتیمەتر ئەکرێت ئەو ینی ئەسوورەکەی دە سانتیمەتر بە پانایی دیوارەکە ئەو دە سانتیمەترە هەر لە خۆڕانیە ئەنی کاتی خۆی کە ئەویان دروست کردووە جگە لە مەبەستی ئەوەی کەوا بیناکە ئەگەر بەرزی نزمێک لە بناغەکە دیواری بناغەکە هەبوو لەوێ ڕاستێکاتەوە بەڵام مەبەستی سەرەکییان ئەوەیە کەوا ئەو دە سانتیمەترە ئەو جۆرە ئاوێتە سەربارە وەتەرپروفەی تێ ئەکرێت کە ناهێڵێت دیاردەی ملولە کێشی ئەنی تۆ عادەتەن کە تۆ ئەمە دروست دەکەیت عادەتەن کاشی ئەکەوێتە ناوەڕاستی ئەم چینەوە ئەم چینە بادلۆیەوە لەم دیوەوە مەمشاکە تقریبان 15 سانتیمەتر لەم چینی بادلۆیە بایمە شەڕوا بڵین لەم چینی بادلۆیە نزمترە یعنی ئەمە ئەو ئاوێتە سەربارەی تی ئەکرێت ڕێگە لە دیاردەی ملو لە کێشی ئاو ئەگرێت کە بچێت بۆ سەرەوە لەبەر ئەوە دەبینن بەڕێزان زۆر جار لە خانۆکانە دەبینی دەڵێت لە ماڵە وڵا دیوارەکەم ڕتوبەتی داوە شەی داوە ئەو ئەمەی دروست نەکردووە ئەم چینەی دروست نەکردووە ناو ماڵەکەشی ئەشوات حەتمەن کە ئاو بەر دیوارەکە ئەکەوێت بە دیاردەی ملۆلێ کێشی سەر ئەکەوێتە سەرەوە و ڕتوبەت دروست دەکات بە تایبەتی لە ژوورەوە کە گەچی دێە لە دەرەوەش ئەگەر بێت و مەمشاکە تۆزە سڵۆپی باش نەدەیتێ دیسان ئاوی لە کۆ ئەبێتەوە ئەگەر ئەم چینە دروست نەکرێت ئاوەکە سەرەکەوێتە سەرەوە دیسان ڕتوبەت شێ دروست دەکات لەبەر ئەوە زۆر گرنگە بەکارهێنانی ئەم

ئێستا کانە سیکا هەیە یان ئاوێتەی تریش شیانی تۆزی سلیکا هەیە ئەمانە هەیە لە بازارڕا دەتوانین لەگەڵ کۆنکرتەکە تێکەڵیکەی بۆ ئەوەی ئەو چینە دروست بکات تا نەهێڵێت بە دیاردەی من لە کێشی ئاوەکە سەرکەوێتە سەرەوە هەتا ناو خانۆکەت ڕتوبەت نەدات جگە لە ئەوەی کە بۆ ئەم چینەش بەکاردێت لە ناوپۆشکردنی ناو تونێلەکان تۆ دەبینی کە ئەو ناو تونێلەکە هەڵکەنراوە دوای بە کۆنکرت ناوپۆشەکرێت ئەو ناوپۆشکردنش پێویستە لەم ئاوێتە سەربارە و وەتەرپروفەیتر هەر جۆرێکیان بێت بەکار بێت بۆ ئەوەی ئاوی تۆ ئەمە تونێلەکەیە؟ ئەمە خۆڵ و شت لەم دەورو پشتەیە؟ بێگومان ئەمانە تڕای تیایە، ڕتوبەتی تیایە، لەوانەیە ئاو هەبێت. بەهەرحاڵ، بۆی ئەو ئاوە لە تونێلەکەیا تکە نەکات، نێتەوە، کە دێتە سەر کۆنکرتەکە، کۆنکرتەکە بە کۆنکرتەکەیا گوزەر نەکات بۆ ناو شەقامەکەی خوارەوەی بڵێن دڵۆپە بکات. پێویستە

بە تایبەتی لە حەوزی مەلەوانی و ئەم جۆرە شتانە و حەوزی بەخێوکردنی ینی ئەو جانەوەرە ئاوێکان یان حەوزی مەلەوانی یا لە جۆگەلەی ئاو کە دروست دەکرێت یا حەوزی هەر مادەیەکی شل بێت شلەمەنی تریش بێت مەرزنی هەر ئاو بێت کە تۆ حەوز دروستەکەی بۆی کەوا گوزەر نکات ئەم جۆرە ئاوێتەیە تێکەڵ بکرێت لەگەڵیا تا ئاوەکە دەرنەچێتە دەرەوە و هەروها لەبیرتان نەچێت بە تایبەتی لە هەولێر و لە کەرکک لە سلێمانی لەوانەیە بە حکومی باران ئەوێش پێز بکات لەوێ بارانی زیاترە لە ژێر زمینەکانە ئەگەر هات و ژێر زمینەکە بە دیواری دیوارەکەت کۆنکریت بوو باشتر وایە سوود لەم ئاوێتە سەربارە وەرگریت، تێکەڵی کێلگە کۆنکریتەکە بۆی ئاو نەداتە ناو ژێرزەمینەکەت، چونکە گرفتێکی گەورەی زۆری ژێرزەمینەکان ئەوەیە خاوەنەکانیان دەڵێ ئاو ئەدات. ئەگەر سوودت لەم ئاوێتە سەربارە بە دروستی وەرگرت، ئێکسپایەر نەبوو، بە ڕێکوپێکی کارەکەت کرد، ئەو گرفتەت بۆ حەل ئەکات. یا ئەوەتا ئەگەر کۆنکرتیش نەبوو بە دیواریش کردت، عەلەقەڵ مونەکەی، ئەو قیمەی کە بەکار دێنین کە دیواری پێکەیت با لەم ئاوێتەی تێکەڵ کا یا لەگەڵ لەبغەکەی کە لەبغی پێکەی ناو حەوز ناو ژێرزەمینەکە لەم ئاوێتە سەربارەی تێکە کەڵکی ئەبێت بۆی کە ئاو گوزەر نەکاتە ژوورەوە جۆرێکی تر هەیە هەر لە ئاوێتەی سەربار Air Interning Agents ئەنی ئەمەش پێکهاتەیەکە لە مادەی ئۆرگانی و نائۆرگانی پێک دێت طبعا تۆزێک ئەمانە هەر جۆرێکی بە سعری خۆی ئەمە ئەم نەوەیان تۆزێک سعری گرانترە لەوانەی تر ئەمیش دەشێت هەنی بە شێوەی بێ وەکو چۆن ئەڵێ فوم بێت وەک کە لە تێکەڵکردنی مادەی خاوێنکەرەوە هەنی لۆ زمنی ئەو جەماعەتی تایت و ئەم گروپی منەزیفاتە نەک تایت ینی مەبەسم کە تایت بەکاربێنی هەنی لەو گروپەیە یا جۆرێک لە چەوری هەیە کە لەگەڵ مادەی تڵە لەگەڵ مادەی تێکەڵە کرێت ئەم جۆرە کونۆسکانە دروست دەکات یا دەشێت بە شێوەی مادەی ڕق بێت گازی هایدرۆجین

ئەو کونۆتکانەیە کەوا لە بۆ هەر مەبەستێک ئەتەوێت دروست بکرێت ئینجا بۆ ئەوەی کەوا مقاومەی پەستان بەستان بکات کاتێک کەش و هەوا ساردە بڵێن ئەوێ بی بەستێت ینی بۆی کەوا کۆنکرتەکەت نەتەقێت یان ئەوەیە کە دیاردەی ئاوچێشی و ئەمانەت نەهێڵێت سێگرگەشتنەکەت کەم کاتەوە ئەمانە خاڵێکی نەگەتیڤ هەیە لێرانەیە کە ئەگەر زۆر ناچار نەبیت ئەم کونۆچکانە ئەم ئاوێتە سەربارە بە کارمەهێنە بۆ ئەوەی کونۆچکەت بۆ دروستکە چونکە چونکە هەر جارێک ئەگەر تۆ لە سەتا یەکی قوارەکەی کونۆچکە دروست کرد لە کۆنکرتەکەیە لە سەتا چوار تا پێنج لە سەتی قوتی کۆنکرتەکە لە دەستەدات ئاگەداری ئەو خاڵە بە ینی کۆنکرتەکە زعیفەکە لەبەرەوە ئەگەر ناچار نەبووی پەنا بۆ ئەم شتانە بۆ ئەمە مەبە دروستکردنی کونەچکە لە کۆنکریتە جۆرێکی تر لە ئەدیشنال مەتریال هەیە وێر ڕزستانس ئەمەش جۆرێکە لە ئاوێتەی سەربار کە لەگەڵ کۆنکرتەکە تێکەڵە کرێت بە وا لە کۆنکرتەکە کات مقاومەی ڕوشانی کۆنکرتەکەی بەهێز بێت ینی ئەو توێژەی سەرەوە چینێکی بەهێز دروستە بێت ئەتە تو جاروا هەیە لە سەر بۆ ڕووی سەر دووشتی وایە بۆ جۆگەلەی ئاوا بۆ هەندێش شوێنی تافگەشتیوا کە دروستە کرێت ینی یا لە هەندێک شوێن لەوانێ لە مۆزە ئیفرۆکخانە شتەکانە ئەتوانیت ئەو سوود لەم جۆرە مەتریاڵە وەربگریت تا بەهێز بکرێت و زۆر جاریش بۆ ئەمە بڵێن سوود لە وردە ئاسن وەرەگیرێت تێکەڵەکەن لەگەڵ کۆنکرتەکە تا مقاومەی ڕوشان زیاتر بکات جۆرێکی تر ئاوێت سەربار هەیە شرین کەیت Reducing دانێ ئەم جۆرە ئاوێتەیە هەم کرژبوون و کشان لە کۆنکرتا کەمەکاتەوە نایڵە زۆر بشە و درزی تیا بەرێت بەڵام ئاگادار بن بەڕێزان لە بەکارهێنانی ئەمەشە ئاگادار بە کە بەشێک لە هێزی کۆنکرتەکەت کەمەکات ئیتر ئەگەر لە قوتی سەتایی بیان کۆتایی بێت کۆنکردەکەت تۆزێک هێزی کەمەکات لە بەکارهێنانی ئەمەیە جۆرێکی تر هەیە هەر ئاوێتە سەربار حسابە کە ئەمە زۆر جا بەکار دەهێنرێت و دەبینین بەکار هاتووە کەلەرنگ ئادمیکسەر ینی ڕنگ ئەو ڕەنگەی کە لە ناو کۆنکرتا بەکار دێت عادەتەن ئەو ڕەنگەش کە بەکار دێت هەموو کۆنکرتەکە ناگرێتوانێ ببینین شتایگەرا بێهارتۆ نامانە کە دەبینیت 5 سانتیم 6 سانتیماتر ئەسوورە تەنها سانتیمی سەرەوە یان سانتیمونیەکی سەرەوەی ئەو ڕەنگەی تێکەڵ کراوە پێویست ناکات تۆ یان تەنها مۆزۆ جوانەکەیەتی زیاتر هاوڕێیانی تەلارسازی زۆر مکوڕن لەسەر ئەم ڕەنکردنانە تا ڕەنگێکی جوان بدات و ئاگاداریش بە هەر کاتێک کە بەکاریشت هێنا ئەنێ کە ڕەنگەکەشت بەکارهێنا ڕێژەکەی لە سە تا دەی لە سە تا دەی سیمەتۆکە زیاتر نەبێت لە سە تا دە زیاتر نەبێت ئەی نابێت ڕەنگیش زۆر بەکاربێنیت بۆی ڕەنکەی تۆخ بێت خۆ عادەتەن ئەوانش بڵێن ئۆکسیدی مێتالەکانن ئیتر چ ئاسن بێت هەر مێتالێکی تر بە پێی ڕەنگەکە جۆری مێتالەکە کانزاکە ڕەنگەکەت ئەداتێ جۆرێکی تر هەیە ئەنتی بەکتریاڵ ئادمیکسچەر ئەمەیان بە تایبەتی لە کارگەی دروستکردنی خۆراکە زۆر گرنگە بە تایبەتی لە کارگەی ئەوانەی کەوا ماست شیوا دروستەکان خواردنی ئامادەکراو دروستەکان ئەمانە بتێ نەتەوە لەو شوێنانە مەوادی کمیایی بە هەیە عنێ بە تایبەتی ماست هەر بۆ خۆی مادەی کیمیاوی وەک تێزابی زۆر تیایا نیە و جگە لەوەش ینی هەندێک شت دروست دەبێت لەو خواردنانەیە میکرۆ بە بەکتریایە ئەم شتانە دروست دەبێت ینی لە ئەنجامی کتوکە دەبینیت گۆشتیان هەر شتێکی ترکەدا ینی دوای ماوەیەک سیرەکەی بەکتریا و شتیوا دروست دەکات یان هەر مادەیەکی خۆراکی لەبەر ئەوە ئەمە گرنگە لە کۆنکرتەکە یا لە لەبغ و لە کاشیەکەیە ئەم جۆرە ئادمیکسچێرانە ئەم مادە ئیزافیانە لەگەڵیانە تێکەڵ کرێت تا نەهێڵێت ئەو کەڕ و میکرۆب و ئەم جۆرەشتانە دروست بێت بەکتریا و شتیوا دروست بێت زۆرێکی تر هەیە لە ئاوێتەی سەربار کۆڕۆژن پرۆتەکشن یعنی بەڕێزان لێرانە کەمتر لە کوردستان ئەو گرفتەمان هەیە بەڵام لە بەغدا و بەخوارەوە هەیە بە تایبەتی لە دەوڵەتەکانی خەلیج کە هەندێک دامەزراوەی هینان هەیە بەحریان هەیە ئەنی ئاوی بەحر زۆر کاریگەری هەیە زۆر بە قوتە بڵێن ئاوەکەی تایە بەتایبەتی لەو شوێنانەی کە محەتەی شیرینکردنی ئاو سکازان ئاوی ئەو خەلیج ئاوەکەیان شێرە محەتەی گەوریان هەیە ئاوەکە شیر نەکاتەوە تامی تایبەتی ئەداتەوە ئاوەکە پیاوترە محەتەی تەحلیەی ئاو ئەنی خۆشکردنی ئاوەکە تام خۆشکردنی ئاوەکە لەگەڵ یان لەو شوێنانێک کە ئەم جۆرە کە ئەم جۆرە پرۆژانەی لێکرێت لە کۆنکرتەکەی ئەم یانە بەکاردێت کە کاریگەریان دەبێت لەسەر ئاسنی ناو کۆنکرتەکە ئەمانش ئەگەر تێکەڵ بکرێت ینی تەمەند درێژن سی ساڵ چ ساڵ تەحملەکات گرفت دروست ناکات خاڵێکتر ئەو یان زۆرێکی تر لە ئەم ئەدشناڵ مەتریاڵانە ئەنتی وەشاوت ئادمکسچەر بەڕێزان تو جاروا هەیە لە کۆنکریتە ئەمە پێشتش باسمان کردووە کۆنکریت هەتا بۆت ئەکرێت لە شوێنی وشکانی بیکە ینی شوێنێک ئاوی لێ نەبێت تەڕ نەبێت بەڵام هەندێک جار تۆ ناچاریت ینی لەبەر هەر هۆیەک بێت وا پێویست دەکات کۆنکرتەکە بکەیت و پاڵ بە ئاوەکەوە بنێیت، ئاوەکەت پێ لاناچێت. تەبعەن کۆنکرتی ستوو هەر بیکەرە ناو ئاوە سەیرەکەی ڕەنگەکەی گۆڕێت، بەشێک لە سیمەنتۆکە بە بەلاش ئەڕوات. بەڵام ئەگەر تو بێت و ئەم ئاوێتە سەربارە بەکاربێنی ئەنتی وەشاوت ئەدمکسێرە یعنی پارێزگاری لە کۆنکرتەکە کات ناهێڵێت لەگەڵ ئاوەکە تێکەڵ بێت و کاری خۆی ئەکات و کۆنتترۆلی کۆنکرتەکەت بۆ ئەکات ئەمەش ئاتەن پێکاتەکانی سلیلۆزیان پۆلیمەریانی پێکاتی تر پێک دێت ئەگەر ناچار نەبیت خۆت لەم ئاوێتە سەربارەمەدە و ئاوەکە دەرکە باشترین چارەسەرە جۆرێکی تر لە ئاوێتەی سەربار هەیە پێشترش باسمان کرد بۆ ئاوەڕشێن یان لە جیاتی ئاوەڕشێن نەک بۆ ئاوەڕشێن لە جیاتی ئاوەڕشێن فۆر کیورینگ یعنی لەبەر ئەوەی لە جیاتی ئەوەی ئاوەڕشێن بکەیت دەی بەم ئاوێتەیە کۆنکرێتەکە ڕوپۆشەکەیت بەانی ئەگەر پلی گەرما 25 بێت بە دو سعادوشکە بێتەوە و هیچ داەوە بەفر بێ باران بە هیچ کاریگەرێکی لەسەر نابێت یم بێت و پاش سێ چار هەفتەش ئەگەر هەر بۆ خۆی لێ بێتەوەوانی ئەوەندا بەهێز نییان سروشتی وایە بۆ خۆی لێ ئەبێتەوە تا و کاتە لە بڵکەی سپیکارەکەی گرفتێکی ئەوتۆت بۆ دروست ناکە ئەگە زۆریش ناتوانانی بە فلسەیەک بە ئاسانی لێکەیتەوە طبعا ئەمە هەتا ئەگەر ڕۆکە لوس بێت ئەم مادەیە زۆر باشترە بەڵام ئەگە زانی سێرەکە جارو هەیە بۆ جوانیە یان بە هەر هۆیەک بێت سەر ڕووی کۆنکرێتەکە لوز نەبوو ئەتوانێت دوو چینی لێ بدەیت هەتا تاو ڕووپۆشی بکات نەیەڵێت شەی ناو کۆنکرتەکە دەربچێتە دەرەوە جۆرێکی تر هەیە هەر باوێتە سەر با حسابە فۆر ئەنجەکشن ئەنی بۆ ئەنجەکشنە بۆ حەقن تێپەستاندن ئەتو جاروە هەیە کۆنکرت کراوە درزی بردوە یان شوێنەکە بینایەکی کۆنە سیاناکرێت یان خەریکە بڕوخێت بەهێزە کرێ بیناکە یان جاروا هەیە بە تابەتی لە بەندا و شتەکانە کە تووشی گرفتە بێت وەکو ئەوەی کە مووسڵ لە چەند سال لە من پێش ڕوویدا ئەنجەکشنی بۆ کرێت بۆ ئەوەی خۆی بگرێتەوە بەهێز بێت جۆرێکی تر هەر

لەوە زیاتر زۆر زەحمەتە ئەوش زەحمەتانی ئەوش زۆر بە زەحمەت بەدی دێت بەڵام ئەتوانیت هەندێک جار لەم ئاوێتە سەربارانە بەکار سوود وەرگیت ئەنی بە ڕێژێکی زۆرش نا لە سە دو سە سێ تێکەڵ کۆنکریتە کات هێزی ینی شتێکی وەکو وردە ئاسن ینی زۆرێک لە لەمە هەر ورداسن بە تەنهانا لەوانێشتی ترشی لەگەڵا بێت

جۆرێکی تر هەیە لە ئاوێتەی سەربارن ینی لەوانەیە مە بە هەر باوێتە سەربار حسابی نەکەین بە مادێکی ئەتیادی بەڵام ئەوشە لە زمنی ئاوێتە سەربار حسابە ئەنی هەر ئەدشناڵ مەتریاڵە بەس لەگەڵ ناکرێتە ناو کۆنکرتەکە لە دەروی بەکاردێت بۆ نمونە فلینکۆتە یان بتومین بادی ئەو لە بادە بران قیرەکە کە دەبینین زۆر زار لە بناغەکانە لە کورتە دینگا لە تەماڵ ئەمانە ئەو شوێنانی بە تایبەتی کە خوێ هەیە ڕەش کراو بەم فلینکۆت و بتومینە ئەوی شار جۆرێکە لە ئاوێتی سەربار بۆ ئەوەی کەوا خوێ کاریگەری لەسەر کۆنکرتەکەت نەبێ لەو شوێنانەیە یان هەندێک جار جۆرە گڵێک هەیە بە بێەوەی تو ئاگدار بیانی پێت باش بێت بەس هینی هەیە یانێ سروشتی گڵەکە هەر وایە کە لێکی کیمیایی زیانبەخش لە سەر کۆنکرتەکە دروست دەکات ئەنێ ئەتوانیت جۆرێک لە ئاوەتێ سەربار بەکاربێنی هەتا ئەو کارلێکە کیمیاویە زیانبەخشە ڕابگریت یا جاروا هەیە مەسەن تۆ لە هاوینە لە شوێنێکە کۆنکرتێکی گەوراکەی ئەستورە بۆ کارلێکی گەرمی ینی ئەوەی گەرمی کارلێک کە نە کارلێکی گەرمی گەرمی کارلێکی سیمەنتۆ ئاوەکە کەم بکاتەوە زۆر لە ئاوێتی سەربار هەیە توانی ئەوەی پێکەم بکەیتەوە یان جار وا هەیە تو دوێنێ کۆنکرتێکت کردووە ئێستا کەنە کۆنکرتێکی ترە کەی ئەمڕۆکە ینی کۆنکرتی کۆن و نوێ پێکەوە ئەتوێ بلکێنی ئەمە عادەتەن سەیرەکەین شەربەتی چیمەنتۆ بەکار دێنین بەڵام لەگەڵ ئەوەشە ئاوێتەی سەربار هەیە مادەی سەربار هەیە ئەیڕشێنی بەسەریا بۆندێکی بەهێز لە بینی کۆنکرتە کۆنەکە و تازەکە دروستە بێت یان جارۆ هەیە بۆندی نێوان شیش و کۆنکریت بۆی پێویستت پێیەتی کە دیزاینەر جەختی کردوێتەوە لەسەری کەوا بۆندێکی بێز لە نێوان شیشەکە و کۆنکرتەکە دروست بێت دیسان ئەتوانیت کاگ لە ئاوێتەی سەربار بەکاربێنیت یان جاروا هەیە لەبەر هەر هۆیەک بێت و ئەیانەوە کۆنکرتەکەی سەرەوە سوک بکەن تر تۆ جاروا بڵێن لە بناغەکەت لە تاقیکردنەوە دەرنەچووانی هێزی پێویستی نەداوە یان هەر هۆکارێکی تر هەبێت کە دیزاینەر هەستی پێکردووە کە پێویستە کۆنکرتەکەی سەرەوە تۆزە سوک بێت تۆ ئەتوانیت ئاوێتی سەربار هەیە کۆنکرتەکە سوکەکات بەڕێزان جارێک تری جەختەکەمەوە هەتا ئەتوانیت سوود لە پێکاتەکانی قوم و چەگل و سیمنتۆ ئاو بکە نەک ئاوێتەی سەربار ئاوێتەی سەربار ڕێک وەکو ئەو مەوادە کیمیایانە وایە کەوا ئەو میوانەی کەوا دێتە بازار و هیچ تامێکی نیە و بە ڕەنگ جوانە ڕێک وەکو ئەوە کۆنکرێتەکەت بۆ ڕنگ جوان و ڕێکە کات بەڵام لەلایەکەوە شتێکی باشت بۆکار لە لایشترەوە زیانێکی زیانیشی ئەبێت لەبەر ئەوە باشتر وایە بەکاری نەهێنیت زۆر سوپاستانەکەم سوپاس بۆ هەر بەڕێزێک ئەگە سەبسکرایبی ئەم کەناڵی نەکردووە سەبسکرایبی کا تا بتوانین زیاتر خزمەت بکەین و ئێوەش ئەگە هەر تەبین و کۆمنت و یا ئیزافەیەکتان هەبێت پێم باشە لە کۆمنتە بینوسن سوپاست